א גוט מארגען, מאנטאג פרשת לך לך, איים סארי, וירא, איך האב מיך מיטן וועג, פארדעם טראכט איך פון לך לך, וירא, אונז זעמער יעצט דא, היינט נעכטן נאכט האב איך געהאט א דזשאב אין מאנטריאל, סאו היינט זעמער דא ביי די תלמידי ישיבתינו הקדושה אין קרית טאהש, אונז זיצן מיר דא אין טאהש קודש סמוך ונראה צום ציון פון רבי זכרון לברכה, זיצן מיר דא מיט די תלמידים, וואו אונז האבן אפילו דא האבן מיר אונז איינער וואס איז געקומען צו גאסט, פונקט אזוי אויסגעקומען, זיי האבן אלע געזיצט מיט די צוזאמען שבט אחים גאר מיוחד, וועלקאם, טענק יו סאו מאטש פאר דזשוינינג אין די פריע שעות, און לאמיר גיין ווייטער ר' יאיר'ל, מאנטאג פרשת וירא, ואל הבקר רץ אברהם, אברהם איז געלאפן נעמען, האלט אינמיטן די מעשה דא אז אברהם אבינו זיצט ביים פסח אוהל, צו כחוהמ הים, און דער אייבערשטער באווייזט זיך ער וויל אים וויזיטן, און פלוצלינג דא דריי מענטשן, און ער געט זיך א הייב אויף און ער לויפט אהין, ר' יואל איז צעקראסען און מען לויפט זיך אנטקעגן צו אים קענען מקבל פנים זיין, און פון דעם לערנט מען אויס טאקע אז אז הכנסת אורחים איז נאך גרעסער ווי קבלת פני שכינה, וואס מען זעט טאקע דא אין טאהש קודש זעט מען דאס ממש עקזעמפלערי, מען זעט דא דעם טאלמוד וואס האט חתונה געהאט אפאר וואכן צוריק, און מען איז שוין ביזי מיט הכנסת אורחים, איי עס שטייט אז די עיקר איז מען זאל זוכה, מען זאל די ערשטע יאר זאל מען זיכער מאכן זיי זיין זיכער אז לשנה ראשונה איש ואישה זוכה שכינה שריה ביניהם, שכינה זאל רוען, לאז נישט גארנישט, אבער דא, מען נעמט אריין געסט דא, יוצא מקבלת פני השכינה די עיקר פאר תורה, און מען זיצט און מען לערנט דא. ואלה בוקר רצה רון. און ער איז געגאנגען די ערשטע זאך איז אויך אזוי ווי אין טאהש.

מיט טאש, כ'האב ברוך מיט שמעכל און זיי האבן זיך אריינגעלייגט, אוודאי קען וועלכע האט דאס בעסטע, דאס בעסטע, דאס איז רייך וטוב, ויתן אל הנער, און זיי געבן פארן קינד, בשעת רש י איז געווען ישמעאל, עס קומט מיך אהן אז זיין מצוות מיט מיט מיט הכנסת אורחים, און ס'איז אינטערסאנט טאקע, מען זאגט אז היינט אפילו היינט, די רבי'ס זענען אויסגעצייכנט מיט הכנסת אורחים, קום אריין, קום אריין, תפדל, זאגן זיי, ברענג דא, אלעס קומט פון דער זיידע ישמעאל וואס איז געווארן עס חנוך, פון דער זיידע אברהם ר' מאיר לייסער זיי האט זיך טאקע געיאגט ער זאל אזוי צו טון ער לבש תורה ר' האט אברהם און צו די תורה צו די אקס איז אברהם געלאפן און עס סייף בר תורה רקיך וטב ווי אב לאיליים ואוכי למעבד יוסף ויגח לעמו ער געברענגט פיטער וחלב און מילך איבער אן הבקר אשר עשו והיתן לפניהם און צו געבן פאר זיי ויהי עומד עליהם תחת העץ ויאכלו מן סוף שמן וחלב איבר תוראי דאבד ויאבקה דמעיין והיא משמש של לוויין תחוס אילנו וכו' ויאמר אי איי לאו איי איי סורו אשתיך ווי איז דיין ווי איז די רעבעצן ויאמר הנה באוהל זי איז אין געצעלט און לכאורה איז די מלאכים האבן געדארפט וויסן דאס און האבן זיך געראשעט זיי האבן עס דווקא געטוהן צו זאגן קוק נאר זעסטו אפילו ס'איז געווען א חשוב'ע געסט די רעבעצן בלייבט דארטן אלס צניעות, און זי איז זייער געווען פראוד אויף ר' אברהם אבינו, יא, מיין רעבעצינ'ס צניעות טאקע. און א בעוה ר, זי איז אין צעלט, אמר להם, אנצו רעיצעך, ואמר הוה משכנה, זי רוהט דארט אין אוהל. ויאמר, האט ער געזאגט אזוי, שוב אשוב אליך,

ס'ווי וואט? ס'געווען עפעס אזוי ווי ווינדערליך? וואס וואס רעדט ווי די מלאך ווייסט וואס גייט פאר דא? שוין. גיימער אריין אין נביא. צו מיר נעכטן געהאלטן די מעשה פון נביא אז אלישע די הייליגע אלישע נביא האט געהייסן פאר די אלמנה זאל ברענגען ברענג טעפלעך ליידיגע טעפלעך וויפיל די קענסט בארג בארג טעפלעך פון איבעראל און זיי האבן אזוי געטון, און זיך געגאסן, און די קינדער האבן אונטערגעלייגט, ווען ס'איז געקומען נעמען קאלשע ברכות האט זיך אנגעפולט אלע טעפ, און אזוי ווי ווען מ'האט עס צוגעדעקט מאכט צו די טיר ס'זאל זיין אזוי ס'זאל זיין איבערגעדעקט די מ'זאל זיין זאל די נס מאכן נישט אזוי בגלוי, און אזוי ווי טאקע איך האב פארציילט אזוי ווי די מ'פארציילט צדיקים, רב שייעלע, און באבע סאלי און נאך צדיקים, זיי האבן געקענט ארומנעמען א שמאטע ארום די ארק,

שטא נאך? געב א קוק אריין ס'איז ליידיג. אזוי, יעצט וואס טוט מען יעצט? ותבוא איז זי געקומען ותגד לאיש אלקים, זי האט געזאגט פאר פאר דעם געטליכן מאן פאר אלישע, ויאמר, און ער זאגט לכי, און ער האט געזאגט פאר אים, יעצט וואס טו איך מיט די אויל? נאו וואט איי דו וויט דיס? לכי, מכרי איז א שמן, און פארקויף דאס אויל, דאס איז הייליג אויל דאס, דאס איז מופת'דיג אויל, וועסט מאכן אסאך געלט פון דעם, ושלמי איז נישט שייך, עס קען ער באצאלן, ווייל זי איז געווען א בכור, איר מאן איז געווען א גאבד צדקה וואס פלעגט צוזאמנעמען שווערע געלטער צו ספאנסערן אלע נביאים, די נביאים מוזן דאך זיצן און געלערנט, האבן געדארפט האבן איינער זאל ספאנסערן, סאו ער פלעגט זיין ביזי נעמען דאס געלט און צאלן פאר די פאר די נביאים, און אינמיטן איז ער געשטארבן, און ס'איז געבליבן א בעל חוב, און מענטשן די בעל חוב וואס איז געווען שולדיג איז געקומען און געוואלט קידנעפן צוויי קינדער אלס רענסאם. אָט איז זי געקומען וויינען צום צום נביא, וואָס טו איך דאָ? דער נביא האָט געזאָגט, ברענג מיר די ליידיקע כלים, גיס אָן. יעצט, זאָגט איר, די עצה, נעם די אַלץ, פאַרקויף דעם שמן, משל מיר, עס איז נישט שייך, און פאַר, און, און צאָל אָפּ די, די געלט וויפיל עס קומט דאָרטן, ואתה בניך תחי' בין עושר, און דיינע קינדער וועלן קענען אויסלעבן די יאָרן מיט די איבעריגע, ס'טייטש, עס וועט זיין אַזוי וואָג גענוג, אַז די, אפילו די איבעריגע, וועט מען נאָך קענען מאַכן אַ סך איבער געבליבענע זאכן וואס מען קען מאכן געלט. ויהי היום ויעבר אלישע אל שונם, שוין ס'איז געווען א טאג און אלישע איז אריבער געגאנגען צו שטאט שונם, און אין שונם שם אישה גדולה איז געווען א חשובע פרוי, תחזה בו, און די חשובע פרוי האט זיך געגעבן א זאגט, זי האט געזאגט, רבי, נו, קום אריין, עפעס לעכל לחם, עפעס עסן, איך האב געמאכט פרישע ברויט, ויהי מדי עברי יוסף שמו לעכל לחם. ווען ער פלעגט אדורך גיין פלעגט זי שוין זיין גרייט פרישטאג, רעווע אונז עסן פרישטאג. ותאמר אל אישה, זי האט געזאגט פאר איר מאן, הנה נא ידעתי, גיב א קוק וואס איך ווייס איך דא, כי איש אלוקים קדוש היא, דאס איז דאך א הייליגע מאן, א געטליכע מאן, עובר עלינו תמיד, ער גייט אייביג אריבער דא אונז ביי אונז שטענדיג. פארוואס ס'זאל זיין אזא בערך, נעשה נא עליית קיר קטנה, לאמיר מאכן א געהעריגן בוידעם אויפבויען דא א קליינע שטיבל דא,

יעדע פסק איז א לימוד פאר זיך, אבער קודם זאגט ער אזוי, אל תרע ועם אדם בחינם, ביסט נישט קריג מיט א מענטש אומזיסט, אם לא יגע מלכי רע, אויב האט ער נישט קיין שלעכטס געטון, ס'טייטש ס'דא מענטשן וואס האבן חשבונות, יענער איז א רשע, מ'דארף אים טאקע אונטערברענגען און אלעס, אבער דער מענטש האט דאך קיינמאל קיין שלעכטס נישט געטון, וואס איז דער, אן קיין שום, קריג דיך נישט סתם אזוי אומזיסט, אל תקנא באיש חמאס, זאלסט נישט מקנא זיין א מענטש וואס בארויבט, ער זאגן קוק אן, זעסט ער מצליח. ווען זיי זענען למעשה זיי מצליח איז טאקע בארויבט אבער למעשה מצליח ניין ניין ניין זיי נישט מקנא ואל תבכה בכל דרכיך דו זאלסט נישט אויסוועלן זיינע וועגן אפילו עס קוקט אויס געווען סוקסעספול נא ס'איז נישט געמאכט פאר פאר דאס פארוואס כי תאוות השם נלויז ווייל די תאווה די תאווה פונעם אייבערשטן די אומווערדיגקייט פארן אייבערשטן איז דאס פארקרומט זיינע וועגן בעת ישרים סודו און פאר די גלייכע זאגט ער אויס זיינע סודות סוד ישרים סוד ל ר ל רייף יא סוד השם יא מאירת השם בבית רשע, די קללה פונעם אייבערשטן איז אין די הויז פון א רשע און אין בית צדיקים יבורך, אין א פלאץ ווי א צדיק וואוינט ווערט געבענטשט. יעצט גייט מען אריין אין משנה, משניות, מסכת שבת, פרק ד', און ביי משניות שטייט דאך גרויסע זאכן עס אויס איז נשמות א גרויסע עס איז א טובה פאר א נשמה פאר די מאמע. משה אידעלייב רבי חייא מעכל.
משה אידעלייב בן רבי חייא מעכל מען זיצט ביים וויינס זון אינדערהיים לערנען משנה מיט די אלע. זענען מיר א מנין?
יא. יא? א מנין אידן? וואו! קען זאגן קדיש נאך דעם. אקעי. שא מיר לערנען משניות. משה אידעלייב בן רבי חייא מעכל. ביי מאה טוימען און ביי מאה איין טוימען איז דא הלכה אז פרייטאג פארנאכטס איז ווען מ'נעמט אראפ די די זופ יא מ'וויל עס מ'וויל עס באהאלטן ס'זאל זיין ס'זאל זיך קאכן זידיג הייס קאכעדיג הייס אזוי אוי די פייגלעך קומען מיטלערנען אלע קומען לערנען, אלע קומען מיט לערנען. וואו! א גרויסע עולם. פונקט ווי מען לערנט וועגן די נשמה, אלע פייערס קומען צו לויפן דא. א מעט טיימער ביי מיין אינטער מיין וואס מעג מען באהאלטן און וואס קען מען נישט באהאלטן נאך א וואס איז דא א פראבלעם מיט באהאלטן גוט מארגן ס'איז דא א פראבלעם מיט באהאלטן וואס איז ווערט וואס איז וואס איז מוסף הבל ס'מאכט מער היציג ס'קאכט ווייטער און וואס איך האב מורא בעיסיקלי אז טאמער וועל איך אים לאזן אריין לייגן דארטן וועט ער שוין לייגן די קוילן וועט ער שוין רוקן די קוילן און מאכן נאך הייסער און מעג איך מילא מ'לייגט אייביג לייגט די זאכן וואס מ'מעג טון און שוין מעג יא סאו רעכנט ער אויס אלע מיני מאטעריאלס און וואס מ'מעג באהאלטן און וואס מ'טאר נישט באהאלטן זאגט ער אזוי איין טאמער מ'טאר נישט באהאלטן לויבער געיפערס נישט אין אין אזעלכע געיפערס איז שולעכטס און קעלעך פון פון אליווס און פון סעסעמיס וואס מ'האט גענוצט צו די צו הייצן ולא בזבל און נישט אין קיין מיסט פון בהמות ולא במלח און נישט קיין זאלץ ולא בסיד און נישט קיין קאלעך ולא בחול און נישט אין זאמד בין לחם סיי ווען ס'איז פייכט בין וויישמעל סיי ווען ס'איז טרוקן בין איך געווען אין מאראקא געדענק איך אויף איינע פון די שטעט אין שעפשאהן האבן זיי פארקויפט קאפי אויף די גאס וואס די קליינע טאפ זיי האבן די קאפי אין דעם א קליינע טעפל א בעכערל אזוי ווי זיי פירן עס אין הייסע זאמד אזוי לייגן עס אריין אין די זאמד און פלוצלינג זעט מען ס'באבלט אויף ס'באבלט אויף. סאו זעה איך ווען איך זיך טראכט פון דעם בלויב איך קאלד, מען קען דען זאמד אויך קאכן אזוי, מען קען דאך לוי' בטבען, מען טאר נישט באהאלטן נישט קיין שטרוי ולא בזגים און נישט קיין שאלעכץ און קעלעך פון וויינטרויבן, ולא במוחין ווען נישט אזעלכע ווייכע וואלן אזוי ווי אזעלכע קאטן באלס אזוי ווי ווייכע וואלן, ולא בעשבים און נישט קיין גראז בזמן שאין לחם ווען זיי זענען פייכט, אבל טעימה לבהמה כשהן יבשות, די אלע מעג מען ווען זיי זענען טרוקן, פארוואס ווען עס איז פייכט איז עס נאך הייסער, טעמים אז מ'מעג עס באהאלטן בכסות אין קליידער ווען מ'האט אזא האנטוך אדער א קליידער איבער פיירות און פרוכט בעקאנט פאר יונה און טויבן פעדערס פליגלעך איבער נסורות של חרושים און שטעקלעך האלץ וואס פאלט אראפ פון די פון די די סאדאסט שפענדלעך און אין סאטמאר קעמפ פלעגט זיין זייגערלעך אויפן פלאר, נישט קיינער געווען אין סאטמאר קעמפ דא? דו ביסט געווען? אלץ נאר איינס א סורווייווער. רבי איד האומר, רבי איד זאגט אז בדקו ביי דינא איז אסור, אויסער רבי איד אויסער, אה כ'האב שוין געליינט דאס, רבי איד אויסער רבי איד אסר ביי דינא, און מתיר בגסה און איז מתיר און איז מתיר ביי דיק. משנה בית, טמנ'ן בשלוחים, מ'מעג באהאלטן אין פעל פון א בהמה וואס האט נאך אויף זיך די האר, ממילא ס'האלט עס ווארעם, און מטלטלין אויסער, מ'מעג זיי מטלטל זיין מיט די פעל אינאיינעם. די גזע צעמער מען מעג באהאלטן אין גזע צעמער אבער אויף איינמאל טאטע מיט דאס טאר מען נישט טויטשן ווייל ס'איז מוקצה ס'איז א מוקצה וויאזוי טוט מען עס גיי צו די עושה נויטן ס'א כיסי נעמט אהייב נעמט דעם דעם אראפ די דעקל פון דעם ביי איינע פעלער די שטריקע וואלף פאלן אראפ ער טויטשט עס נישט דירעקט רבי אלעזר בן עזריה אומר רבי אלעזר בן עזריה זאגט קיפע מטה על צידה ונופל אז ער הייבט עס אויף בעיסיקלי ער בייגט נאר אזוי אריין אין די זייט ונוטל און מען נעמט ארויס עס פון טאפ. שם העיר ט אבער אויב וועט עס ארויסנעמען די טאפ ואינו יכול להחזיר וועט מען עס נישט קענען צוריק שטעלן, חכמים אוסרים, חכמים אומרים, חכמים זאגן נוטה למחזיר, מען קען עס נעמען און מען קען עס צוריק טראגן, לא כסו במועד יום, אויב מען האט עס נישט צוגעדעקט פרייטאג בייטאג מיט די זאכן וועלכע מיר האלטן, לא יכסה עיני משתכחה, איינמאל עס איז שוין טונקל זאל מען עס נישט צודעקן, כסוי ווען עס געהאלע, אויב מען האט עס יא צוגעדעקט פרייטאג בייטאג און עס האט זיך אויפגעדעקט, מיט די כסוי מעג מען עס צוריק צודעקן ביינאכט. נארמאל אז א קיט מען מעג אנפילן די די די קיטאן איז אין ענגליש ווען די קאן די די קאנטשאו יא קיטאן האט אויך די אויסערס קאנטשאו אין זיך כ'ווייס נישט אויב מ'קען עס מ'קען עס טרעפן אויב כ'ווייס נישט בנוסף לתחת הקאר און עס אונטערלייגן אונטער דעם קושן אוי תחת הכסת אדער אונטער דעם די בלענקעט די דאכענע זאגט די גמרא אמר רבי ינאי האט רבי ינאי געזאגט תפילין צריכין גוף נקי כדי צו לייגן תפילין דארף מען האבן א גוף נקי

איז איז נישט סתם אזוי ווי א רעגולער זאך יעצט צו ער קען איינשלאפן ס'איז נישט קיין רעקל ס'איז דאס צו תפילין ער זאל זיין מיינדפול אז יעצט האט ער אן הייליגע זאכן אויף זיך מילא עט ער זיך אויפפירן אזוי אויך יעצט גייט זאגן גמרא מאי קרא לה באלקען פיין ער לויפט מען נישט אריבער מינעם נאמען באלקען אויף פיין פארציי מיך וואס גייט פאר דא איז זיכער דא א סטארי צו דעם יא שוין פאר מחס גזר די מלכות רומי הרשעה די רוימים האבן גוזר געווען א גזירה א געפערליכע גזירה גזירה על ישראל אז וואס שכל המניח תפילין מען טאר נישט לייגן קיין תפילין, ווער ס'וועט יא לייגן תפילין, ינא קריאת מוחא, וועט מען ארויס שיקן א קול אויפן זעלבן מקום ה, אזוי אויפן מקום ה דאס, טאמער שיסט מען און ס'איז נישט פונקטליך, אזוי גייט דער מענטש נא, ס'איז געווען אזוי אריין א קול אין קאפ א, וואוי אלישע, דאכט זיך אז מ'דארף אריין גיין אביסל אין דעם מאמענט, וואוי אלישע האט געזאגט וואס? מניחם, איך לייג עס יא, ויוצא לשוק, ארויף אין גאס, שיסט מיר, איי דאנט קעיר. תפילין וועסטו מיך אוועק נעמען? נאו וועי. ער איז אויך געווען פארשיקט. ראי' קאסדער אחד, האט אים אזא פאליס מאן געזעהן. קוק אן ראשע קאסדער, מיניסטראלן. די מיניסטער, איינער פון די מיניסטראלן האבן געזעהן אים. ער איז געווען, זיין דזשאב איז געווען די אייס עידזשענט פאר די תפילין, קעגן תפילין.

זי א, דאס איז געוועזן אזוי. לייגט צו, ווערט ווערט די צוויי די צורצוס פון קאפ ווערט אזוי ווי פליגעלעך. האט ער אים געוויזן קוק אן. די פאליס מיניסטער האט נישט געגלייבט ווען ער זאגט אים יא יא עפן אויף די הענט. ער די סוד איז פשוטע דיונים. האט ער געגעבן א שטרעק אויף זיין הענט ווען אונז האבן געטראפן קאנפי און א מעדזשיק טריק. פון דא קומט די אלע מעדזשיק זיי עפענען א עפען אויף פלוצלונג א פייגל. ער עפענט אויף, טשו! א פייגעלע פליט ארויס. אנבעליוועבל! פיכך ווי נעהן קודם אויס האט מען אים גערופן אלישע בעל כנפיים אזא מעשה ער איז אלישע בעל כנפיים פרעגט די גמרא מה ישנו כנפי יונה משאר העופות וואס האט ער געזאגט עפעס כנפי יונה ווי ער קען זאגן א באני רעביט אדער עס איז דא נאך טריקס וואס מען קען זאגן ווען מען מאכט א מעדזשיק טשענט וואס די כנפי יונה זינגען געהאט נאך א טיפערע זאך אז אונז עם ישראל אונז האבן דעם יונה עס איז נישט א פלעין א טויבעלע. אונז האבן מיר צוגעגליכן צו א יונה, משום דאימסל כנסת ישראל יונה, ס'איז אונז א מנין, ס'אונז א משל, אונז כנסת ישראל זעמיר געגליכן צו א יונה שנאמר וואס שטייט אין פסוק כנף היונה נחפר בכסף וגומר מה יונה כנפיו מגינס עליה, אזוי ווי די יונה שיצט אירע פליגן שיצן אויף איר, אויף ישראל מצוות, אירע מצוות, בפרט תפילין, מגינס עליה אונז באשיצט זיי, קענסט מיך נישט שיסן יעצט, די פייגל פראטעקט מיך, דאס האט ער געמיינט צו זאגן, סימבאלייז איז דא איך בין פראטעקטעד קענסט מיך נישט שיסן זאגט די הייליגע זוהר הקדוש ויקימו משמים אנשים וישקיפו על פני שדה ר' אלעזר אומר טו חזי כמה עניי קדשו בריחי טבעי עם כל בריאם וויאזוי די אייבערשטער פירט זיך אויף מיט זיינע מענטשן מיט זיינע האט אזויפיל חסד כל שכן לענין דעת דבר כ ספעשעלי כל שכן פאר די וואס גייען אין זיין וועג אפילו ביי זאמנא די בויעלע מיידן עלמא, אפילו ביי נבשן דן זיין די וועלט, אי איז גורם למאן דרחום ליה למזכה במילה, איז ער גורם פאר ווער ס'האט אים ליב, ווער ס'איז נאנט צו אים, אז ער זאל זוכה זיין צו א מצוה, עד ראיית העידנא בעלמא, אז ער שיקט אונטער א מצוה מען זאל אים פראטעקטן, אזוי ווי עס שטייט צדקה תעשה מוות, דער אייבערשטער זעט אז ס'איז דא דא א דעינדזשער פון מוות, און דא די מלאך המוות גייט קומען אן שליטה דא, גייט ער שיקן אונטער א מצוה'לע אז יענער זאל געבן צדקה, און אזוי די מצוה איז דאך האט דאך דאס סגולה אז ס'פראטעקט אים, און אט אט שיקט אים אזוי אריין אז ס'זאל גיין בדרך הטבע, אזוי ווארפט אים אריין אזעלכע זכותים. די די ענינען, אונז האבן שוין געלערנט אזוי, בשעתו דקדשו בריחי רחם לילה בר נש, ווען די אייבערשטער האט רחמנות ער האט ליב דעם מענטש, משדל אל דארנה שיקט ער אים אזא דורן אזא מתנה, און מאן איהי, וואס ר' מתנא שיקט ער אים? מסקנא, ער שיקט אים א ארעמאן, בגין די יזכה ביי אז ער זאל זוכה זיין דורך אים, און דורך דעם וועט ער געראטעוועט ווערן. גיוון די יזכה ביי אי, אזוי ווער איז זוכה אין דעם, נמשך עליו חד חיטא דחסד, ווערט נמשך אויף אים א חיט של חסד, דאס משך בסתר ימינא, וואס ציעט זיך פון די מידת החסד פון די רעכטע זייט, פרש ארישיים, און עס און עס שפרייט אויס דעם דעם חסד אויף זיין קאפ ורושם ליה, און ס'ווערט אים אזוי ווי א צייכן, כאילו, טשעק, ער איז ער איז עפראווד, ער דארף נישט דורכגיין די די פרעניעס. דאס געשענט איז ווען א מענטש טוט די חסד, איז כאילו ווי הייסט דעם צדיק מאמע קען זאגן, אה, כ'קען זען דו ביסט געווען אין מקווה, און ס'הייטש, מ'קען זען אויף אים, ער האט שוין באקומען די די צוויי בלו טשעקס, ער האט שוין, איז דורכגעגאנגען. ווען א מענטש טוט א חסד, ער טוט א מצוה. האט ער שוין באקומען די חסד און די מלאך מוות זיך האט גייט אריבער די מזיקים גייען אריבער זיי גייען אה אים טשעפע איך נישט ער האט שוין די חוט של חסד נמשך על ראשו וגין גאך כד יעשה דינא דעלמא און וועגן דעם עס קומט דינא אויף די וועלט היה ההיא מחבל איז דארט ביי איז דער מחבל דער דער שטן דארטן זיין באווארענט וועט זען דא וזוקף עיני און ער הייבט אויף זיין אויגן בחמה להאיר את שיהם און ער קוקט אויף דעם צייכן, כדי נסתלק מן העיר ויסדר מן העיר, אזוי פיצט ער אפ פון דארטן און ער גייט, ער באווארנט זיך דארטן און טאטשט ער נישט. בגין כך, וועגן דעם, אקדים ליה קדשי בריחי במה דעסקן, איז דער אייבערשטער אים מקדים עפעס א מצוה, וואס אין דעם וועט ער זיין זוכה זיין אז עס זאל ווערן אוואוידעד די פרעניס אויף אים. ותו חזי יבא ק ק אז בויע קדשי בריחי לעיסה דינא על סדום, דער אייבערשטער האט שוין געוואלט ברענגען דינים אויף סדום, אויב האט ער זיך געוואלט ראטעווען דעם לאט, איז כקודם לאברהם האט ער זוכה געווען אויף דעם, האט אברהם זוכה געווען אז ושזר הדרימה למסכם האט ער געשיקט א מתנה ל וועם? די דריי מלאכים די דריי געסט, ער האט געזאגט קוק אן איך וועל שיקן די דריי געסט יעצט אין אזא מין זמן, און זיי וועלן גיין און זיי וועלן און און אברהם וועט טאקע טון אזא מצוה, אזא זכות וועט מען שוין מציל זיין, וועט מען שוין מציל זיין אויך פאר לאט, אין דעם שטייט מען זאל זיין נאנט צו צדיקים. ווייל אפילו אז מען איז נישט אליין זוכה, אבער דער צדיק איז דער זוכה, ער טוט דאך אסאך עבודה און מצוות, און מען איז שוין נאנט צום צדיק, דעמאלטס ווערט מען שוין געהאלפן אויך. בגינד לשי ז וללא יתברך כי היא מתאמא, האט אויך געראטעוועט ווערן פון דארטן. הדא דכסיב, ויזכר אלוקים את אברהם, וישלח את לוט מתוך אפיך, לא כסיב ויזכר אלוקים את לוט, נישט לוט האט באקומען נאר אברהם, דהוא בזכות עד אברהם אשתו, ווייל לוט איז געווארן ניצול אין זכות פון אברהם. און מאי ויזכר? ודוחה ליה, ער האט געדענקט. במאי יזכור קודם אים אינעם תלת מלכים, מיט דעם וואס ער האט געטון די חסד מיט די דריי שלוחים, די דריי מלכים. כגוונא איז אבער זאך דא ביי נאש די יזכור צדקה אין בני אנוש, ווען א מענטש איז זוכה צו מאכן צדקה מיט אנדערע מענטשן בשעתא דדינא שערי בעלמיא, ווען די דינים זענען געקומען אויף די וועלט, קודשא בריך הוא עד כלה להי' צדקת עובד, דער אייבערשטער געדענקט די צדקה וואס ער האט געטון, בגין דבקהל שעתא דזוקא ביי נאש, הוכחה אכטע ולילה עילם, יעדעס מאל ווען א מענטש איז זוכה און ער טוט א מצוה, ווערט אים פארשריבן אזוי, אויבן, לעילה ווערט אים אפגעשריבן אזוי, אפילו בשעתו דינא שעריה ליה, אפילו עס איז דא דינא וואס זענען שוירים אויף אים, כד שבריך יתקל על ידי הי ט, ווי דער אייבערשטער געדענקט אים די גוטסטע זאכן, די עבירות וואס ער האט געטון, וזכה עם בני אנושה, און וואס ער האט זוכה געווען צו טון מיט מענטשן, כמו דאתמר אזוי ווי שטייט אין משלי, צדקה תצל ממוות, בגינע כ א. אקדמ א קוטשע בריך לאברהם, וועגן דעם האט די אייבערשטער מקדים געווען פון אברהם בגין די יזכה וישס ולויב אז ער זאל זוכה זיין אז ער זאל ניצל ווערן לויב הלכה, די הלכה איז מצוה לבקר חולים, ס'איז א מצוה צו מבקר חולים זיין, הקרובים די נאנטע מענטשן והחברים און די חברים נכנסים מיד זאלן גלייך אריינגיין הערט איינער נישט געזונט גיי אריבער וויזיטן, והרחוקים אחרי שלוש ימים די ווייטע. די ווייטע וואס אז ער קען אים נישט ווארט דריי טעג ס'איז נאך אביסל צו סענסעטיוו ווארט שפעטער נאך דריי טעג איז שוין בארד יעצט יעצט קענסטו אריבער גיין אם כפו הצלה והחולי אלה ואלה נכנסים מיד און טאמער ס'איז ס'איז ס'איז דעינזשערעס און זיי זאגן אז ס'איז מ'זאגט אז ס'איז שרעקליך לויפטס אריבער יעדן איינעם נישט קיין חילוק אפילו א גדול ילך לבקר קודם אפילו א גרויסער זאל נישט פילן יעצט איך גיי גיין צו אים איך א קלענערער פלעגט שוין קיין שט גיין אין זיין בבק תפלה אפילו כמה פעמים ביום, אפילו אפאר מאל א טאג זאל מען גיין דארף נישט אפילו בן גילו אפילו ער איז די זעלבע ווי אים די זעלבע עידזש די זעלבע כל המוסיף הרי זה משובח ובלבד שלא יטריח ער זאל נישט מטריח זיין ער זעט אז עס מוטשט אים אויס טשעפעניש. זיך האב איך געטראפן דא לעצטנס האב איך געטראפן איינעם וואס ער איז נישט געווען געזונט פאר א שטיק צייט און ער זאגט מיך נו פארוואס האסטו מיך נישט געקומען באזוכן נאך אלטער איד זאג איך אים כ'בין געווען, טאקע געווען זאגט ער מיר יא ביסט טאקע געווען אבער ביסט געווען געקומען איין מאל זאג איך יא זאגט ער האסט נישט געלערנט די משנה? וויפיל וויפיל איז די שיעור פון וואקער כל הזמן? זיך איינגראבן שיין אינעם שיעור. די כחולם זאגט ער, נו, דארף איך איבערחזר'ן די גמרא, עס איז נישט קיין שיעור, קום נאכאמאל. סאו, מ'דארף זיין, מ'דארף קענען בבא כחולה זיין. ס'איז דא עפעס א מעשה, איך געדענק ווען די, דאכצעך מיר די ארעד רב האט נישט געהאט די פיעלד, אבער איך משה געגאנגען באזוכן אין שפיטאל, און ס'איז געווען עפעס אין סאטמאר געווען אמצעי א איד, א גוט זאגער, א פוילישע איד, ער פלעגט אייביג האבן אייביג א גוט ווארט, ער פלעגט אייביג מאכן לאכן די די מוהל ם רב דער גייט אגעוו האט אויפן וועג ארויס פון שפיטאל האט אים די גבאי געזאגט אז דער ברך אברהם איז אויך אין שפיטאל דא אזוי לאמיר אים גיין באזוכן שוין מען גייט אריין רחמ ז דער רב אליינס קומט אריין ער אויפגעשפרינגען רעבע! פששש, איך בין אזוי עקסייטעד, דער רבי קומען מיך באזוכן? ווייסט ווער איך משה געווען אזא דיפלאמאטישע מענטש און א אמת'ע מענטש זאגט ער, ניין מיר קומען דא צום אנא דרא האב איך געהערט ביסט דא בין איך שוין געקומען אריין די וואך כ'האב געזוכט האט הנאה געהאט מיט מיר געשמועסט ס'איז פיין געווען אויפן וועג ארויס האב איך געטראכט אז מוזט צוריקטון עפעס א ווערטל דא, סאו ווען דער רבי איז ארויסגעגאנגען איז רבי נחום אראפ פון בעט אים צו באגלייטן ארויס.

מבקר את החולה, ווען מען מבקר את החולה, זאל מען נישט האבן צו פירן קיין קיין לידער, שלא ישב אגב במיטה ולא אגב הכיסא או אגב הספסל, זעץ דיך נישט יעצט, מאך דיך נישט קאמפארטעבל יעצט דא אין קיין בעט מיט קיין זאכן, אלא מסעתיו וישב לפניו, מסעתיו איז טייטש די צינער, נעם דיך אזוי ווי היינט, מען גייט אין שפיטאל דארף מען זיך אנטון די אלע די דאס רחמנא לצלן, און די עיקר איז מסעתיו וישב לפניו מיינט זיך מען דארף מען זיך פאר יראה א שטיקל, פארוואס? ששכינה למעלה מראש יוסף. שטייט א שכינה רוהט העכער א חולה, איז נישט קיין שכינה ביסט יעצט וואס כאילו די אלע פאר מי אתה אומר. איין מבקר א חולה בשלש שעות הראשונות של יום, די ערשטן דריי טאג פון שעה זאל מען נישט גיין באזוכן פארוואס? מפני שכל חולה מייקל עליו כחול בבוקר, אינדערפרי איז עס סאך גרינגער פאר א מענטש, א מענטש אפילו ער פילט זייער נישט גוט אינדערפרי פילט ער בעסער, ער האט נאך א גאנצע נאכט אזוי געשלאפן כאטשיג איז ער שוין ער פילט ער בעסער אינדערפרי בכלל די פיבער איז בעסער אלעס. איז ממילא די הלכה איז אז ווען איינער גייט מבקש חולה זיין דארף איז די הלכה איז ס'איז נישט סתם באוויזן מען דארף אויך מתפלל זיין מען דארף מתפלל זיין צום אייבערשטן אז ער זאל אויסהיילן די חולה וואס שטייט דא סאו אז א מענטש וועט אנקומען און זאגן אה כ'האב נישט געזאגט מאכט זיך מער ווי ס'איז ווייל ער זעהן ער פילט ער פילט בעסער ער לאכט ער איז מער געזונט ער איז פריש ער טוט עפעס אוועקמאכן דאס ולא יחוש לבקשו לברחם ער האט נישט מבקש רחמים זיין ולא בשו ל שורות אחרונות פון יום די לעצטע דריי שעה פון טאג אויך נישט שעות מכבד עליו כל יום ווייל דעמאלטס איז שווער עס איז זייער שווער דעמאלטס ביז יאש מבקש לברחם זאגט מען אוי עס איז צרות אקעי דאקטאר האט געגעבן וויפיל טעג יא אזוי יא אזוי כ'דענק כ'בין אמאל געגאנגען אינעם בלק חורש זיין איינער וואס האט מיך געהאלטן אין א מיטשען קום אהין קום צו איר דינגען א יונגערמאן די תורמים האבן געזאגט אויף אים ממש

שוין, און איך, מיין חבר זאגט מיך קום ארויף, איך זאג דארפסטו מכריע זיין, זאג איך אים, איך מיין איך גיי גיין, זאג אים נישט ווייל איך וויל אים נישט, אויב איך גיי איך נישט וועל איך אים נישט דיסעפוינטן, און בכלל ער זאגט מיך ער זיין זייער עקסייטעד ווייל ער האלט אליין זאגן און מרמז זיין אז די, וואס מרמז זיין, ער רעדט נישט נעבעך ער איז אנגעהאנגען מיט פייפס, אבער ער האט געהאט א באורד האט ער געהאט, אזא ווייט באורד, מיט אזא מעדזשיק מארקער, אזא, וויזייהייסטעס אזא דרייער דאס. שיין, און סאו כ'וועל זאגן נישט ווער, אזוי אז איך קום אן, לאז עס זיין א סורפרייז, פיין. כ'בין געקומען, איך קום ארויף דארטן, און ער איז נעבעך מיט דורך די פייפ, ער איז געווען זיבעציק פונט האט ער געוואויגן, און האט ארויסגעקוקט זיינע אויגן אזוי, און כ'האב געקענט זען ווי מענטש האט זיך אזוי געפרייט, און מיין חבר האט זיך אזוי געפרייט, ס'איז געלונגען, ווייסט זיך, עס איז דא, שוין, און איך זאג אים, וואו, ס'איז געווען א סורפרייז? זאגט ער יא. זאג איך אים, האסט געוואוסט אז איינער קומט? זאגט ער יא. זאג איך אים, וואס האסטו געטראכט? וועם האסטו געטראכט וועט קומען? זאגט ער מיר מאטא. ער שרייבט מיר אזוי מ ו ט א, מאטא. איך האב געמיינט אז מאטא פריינד גייט קומען. זאג איך אים, או, וויאזוי? דיינע השגות זענען אויף א העכערע פלאץ. איך קען נישט מאכן ערעפלעין דזשאוקס יעצט. איך דארף עפעס אריינגיין אין א אנדערע פלאץ דא. שוין, איך בין געזיצן למעשה פאר צוויי שעה דארטן.

מיט א האפענונג, ווייל ווייסט מען קען נישט. סאו האב איך אים געזאגט אז ס'איז מיין טאטע האט געזאגט פונקט יענע וואך אז אז דאכצעך מיט די באבע ווארוב האט געזאגט אז ווען ער מיט זיין זון רבי אבטולטש זענען געווארן איינגעשפארט און ער האט אויסגעהויבן געבן גאנצע הרג'ענען די נעקסטן טאג און ער זאגט מארגן גייט מען טון א מצוה זאגט ער די מצוה פון קידוש השם מ'דארף זיך פרייען האט ער נאר געזאגט קידוש השם איז בעצם איז די מענטש וואס מיינט קידוש השם מיינט נאר אז מ'שטארבט אויף קידוש השם. דאס איז נישט אזא קידוש השם, די עכטע קידוש השם איז אז מ'לעבט אויף קידוש השם. לעבן די גרעסטע קידוש השם איז אז מען מיינט דער יענער איז שטארבן און בום ער לעבט. סאו האב איך געזאגט אז דו האסט א זכי' ווייל נישט יעדער איז זוכה צו זיין זיבעציק פונט און נאכדעם ארויסקומען פון דעם און לעבן אויף און דאס איז די גרעסטע קידוש השם. סאו איך ווייס אז די גרעסטע קידוש איז זיין די ארבע הענטעלעך זאלן אויסקלאפן און בלעם און זאגן רבותי איך בין אמאל געווען זיבעציק פונט איך בין געליגן אזוי מיט פייפס מיט א פען אזוי האב איך געשריבן און דיין איך קען מיך שוין פארשטעלן ווייל ער האט מיך אויך געזאגט אז ער האט ווי צו רעדן ער האט ווי צו ער איז א דענקער ער איז א טיפער זאג איך אים איך קען מיר שוין פארשטעלן ביי דיין די וועסט ארום קלאפן וועסטו האבן א דרשה ביי דיין סידיס א דעה וועסט דאס אראפ לייגן פון ווי דו ביסט געקומען און ווי דו ביסט דא דאס איז דאך גרעסטע קידוש השם מען קען זיך שוין משער זיין גרייט דיך שוין אן די דרשה זאג איך אים קענסט שוין טראכטן, די דרשה קענסט שוין אנהייבן, און די אייבערשטער זאל גיבן כוחות, אז עס קומט צוריק צו די כוחות, עס ארום גיין צו די בלעמערס, עס אויסקלאפן, שוין, איך האב געזען אז נארמאל ווען איך וואלט באמערקט אז ער, וואלט איך שנעל געענדיגט, איך וואלט געגאנגען צו א צווייטע עראפלעין דזשאב, וואלט איך געזען אז ער האט עס געקויפט, ער האט עס געגעסן, און יא, יא, זייער גוט, שוין, צום סוף האט ער מיך באדאנקט זייער שטארק, איך האב געשריבן שכוח, פיין, איך בין ארויסגעגאנגען, איך האב געפילט אזוי פארדייסט האב איך האב הנאה געהאט ווען מיין חבר זאגט מיר דשקע איין און ער האט שוין געשמייכלט אזוי פאר צוויי דריי חדשים ער האט אזא מין מ'האט אים געגעבן לייף זאגט ער ממש האסט א זכות ער האט מיך געגעבן געלט האט מיך געגעבן פאר מיך חיזוק אבער איך האב געטראכט צו מיך נעבעך שוין פיניש איך פאלאו נישט אפ יוזשעלי איך גיי דא איך גיי דארט און איך דענק אפילו נישט די נעמען אסאך מאל דא ס'איז אריבערגעגאנגען בערך א יאר א יאר אהאלב איך בין אין קאנטינענטל אין וויליאמסבורג ביי חתונה שטערט עפעס א מענטש וואס ווערט חתונה עפעס א פעימאס איינער וואס פון איבעראל איז מען געקומען מען טאנצט מיטן זיך א יונגערמאן קומט צו מיט א גרויסן שטריימל וואס האט אויסגעקוקט גרעסער ווי נארמאל וואס זיין פנים איז געווען אויסגעדארט שלום עליכם געדענקסט מיך? ניין כ'געדענק נישט אה נאו ריקאלעקשאן כ'האב זיכער נישט געקענט דערקענען ווייל דא שטייט מיט א שטריימל בעקיטשע איך קלאַפּ שוין אויף באַלעמער, זאָגט ער מיך. איך, וואָס? איך האָב גלייך צוזאַמענגעשטעלט, איך גלייב נישט! איך גלייב נישט! יאָ, איך קלאַפּ שוין אויף באַלעמערס! דער בחור-שיין איז געוואָרן געזונט און שטאַרק אַ אַכט אָדעם, און ער האָט מיך געזאָגט, זאָלסט וויסן, אַז פֿון יענער סעקונדע, וואָס דו האָסט מיך דאָס געזאָגט, האָב איך שוין אויפֿגעהערט צו טראַכטן. טאַקע, ס'איז אַ גוטע דרשה, וואָס מע קען דאָ זאָגן. ס'איז אַ מוראדיקע זאַך. סאָ, זעט אויס, עס גייט אין מוח שוין, די דרשה. איך קען נישט יעצט, ווייסט, צדיקים האָבן געזאָגט, איינער וואָס האָט נישט געהאַט קיין קינדער, קויף אַ קערידזש. פאלט שוין א קערעטש און ליגט מען אין די הויז, נאך א שנה א בעיבי אויך. שוין, מען האט אנגערעדט א דרשה, קען נישט לאזן א דרשה נארמאל, ס'איז גרעסער, כ'האב נאך באשערט געווען די קראנק, כ'האב נישט פעין פון דעם, ווייל די נאך דרשה אינדרויסן און אזוי. שוין זיי האבן שיקן א רפואה שלימה פאר אלע וואס מ'דארף עס האבן. זאגט דער הייליגע ספר חסידים אין מוסר, אם תראה אחד מן הרשעים, אמאל א מענטש זעט א רשע, זאגט קוק אים אן, ער איז א שווינדלער, ער איז א דעיס, ס'גייט אים גוט, ער מאכט ביליאנס. נע נע נע נע שישפיע עליו הקדוש ברוך הוא, זעסט א רשע וואס די אייבערשטער האט משפיע געווען טובה והנה עלה בעולם הזה, זאלסט וויסן אז אפשר שהוא עושה מצוה בעולם הזה ונותן שכרו לכאן, אפשר טוט ער א גוטע זאך דא און דארף באקומען זיין שכר, געבט מען נישט די וועד די וועד, כדי שיינפעו ממנו בעולם הבא.

גייען מיר אין ברסלב אייביטער צו טאנצן חלק וואס מיט די טאנצן מיט די טאנצן גייט ער גייען אלע צרות אוועק דא איז זיי נעמען די תלמוד דייני אין אונזער תלמוד סאטש תלמוד בבלי איבער תלמוד ארץ ישראל און אויך די ירושלמי ואנו מזכירים כאן איך האב דא דערמאנען מה שאמר איבער תלמוד ארץ ישראל און ירושלמי פארוואס לפי שתפסו בידי דרך קצרה ער דערמאנט עס אין קורצן וכן אמרי אזוי זאגט ער ריבו זכיות און מיעוטע עבירות מיעוט עבירות שיש בידי הנפרע ממנו בעולם הזה כדי לפרוע לו משולם שכר דאס איז דער וועג ריבו עבירות ומיעוטו זכיות נושאים את שכר מצוות קלות שיש בו בעולם הזה כדי להיפרע ממנו בשלום לעולם הבא, ריבו זכיות יורש גן עדן ריבו עבירות יורש גיהנום. ברוך אדוני לעולם מן העולם אמן ואמן. זאגן א קדיש.